Иуӕй-иу зарӕггӕнджытӕн сӕ ном куыддӕр зӕгъай, афтӕ цӕстытыл ауайынц. Уайтагъд сӕ зарджытӕ зӕрдыл ӕрбалӕууынц. Уый, ӕвӕццӕгӕн, се сфӕлдыстадмӕ уарзондзинад у ӕмӕ йын стыр аргъ. Мӕ абоны уазӕг дӕр зарӕггӕнӕг у. Йӕ зарджытӕ та афтӕ парахат ӕмӕ уарзон уыдысты ӕмӕ сты, ӕмӕ сӕ фыццаг зӕлтӕй дӕр базонынц. Уый нӕ, фӕлӕ ма ӕвзагыл абадынц ӕмӕ сӕ Алчидӕр зарын райдайы. Цымыдис уӕ кодтон. Мӕхӕдӕг дӕр ӕм зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсын. Абон мӕ уазӕг у Сохъуырты Валери. Ӕрбацыд мӕ уазӕг. Валера, мӕнӕ зӕрдиагӕй кӕм ӕнхъӕлмӕ кастӕн, ӕрбацыд. Алы боны гас нӕм цы. Мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Куыд бахӕццӕ дӕ, Валера? Пробкӕтӕ бирӕ. Бирӕ рӕстӕг схардз кодтай фӕндагыл? Ну, ӕджы зӕлӕрдӕм дард нӕу. Фӕлӕ уӕддӕр зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ каст ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон уыд фенд. Бузныг. Зӕрдӕ дарынмӕ ды дӕр. Валеры рагӕй мӕ фӕндыди демӕ фембӕлын, фӕлӕ дыл цӕмӕдӕр гӕсгӕ нӕ хӕст кодтон. Ӕмбӕхст адӕймаг дӕ. Автор лӕг ратӕх-батӕх кӕны, куы цы кусы, куы скусы, ӕцӕгӕн. Алыхуызон хъуыддӕгтыл хӕст фӕдӕ нӕ? Ӕмӕ ныр фылдӕр цавӕр куыстытӕ кӕныс? Цӕуыл хӕст дӕ цавӕр куыстытыл? Ну, сценӕйы уыйас нал вӕййын. О, хъыгагӕн. Хъыгагӕн цымӕн зарджытӕ бирӕ, зарӕггӕнджытӕ ноджын фылдӕр фӕсивӕд размӕ цӕуӕт, куыд фӕзӕгъынц, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ну, ацӕргӕ адӕммӕ нырма нӕма хауыс. Ӕрыгӕттӕн та зондамонӕг кӕй дӕ, уый дӕр зонӕм, ууыл гыццыл фӕстӕдӕр аныхас кӕндзыстӕм. Уӕдӕ сӕрмагондӕй цы кусын мӕхӕдӕг мӕхи тыххӕй нӕ ныхас? О, йе рдӕбон Валер дӕ ныхӕстӕ гыццыл айстон, афтӕ загътай, сценӕйы арӕх нал вӕййын. Цӕмӕн афтӕ рауади? Дӕхи афтӕ бафӕндыд ӕви уавӕртӕ афтӕ рауадысты? Нӕ, уавӕртӕ уыди. Ӕркӕсынмӕ цӕгӕдӕр Бирӕ сты. Нӕ артисттӕ, зарӕггӕнджытӕй зӕгъӕн нӕм иннӕ. Ӕмӕ фӕкӕсын зӕгъын, нырма мӕн хъуагӕ сты зӕгъын. Цӕгат дын зӕгъын. Мӕн фылдӕр фӕфӕнды исты ныффыссын хӕдзары афтаг фӕзиан кӕмӕддӕр зиан подвалы подвалы скодтон мӕхицӕн студи аранжировкӕтӕ сфӕфыссын мӕхицӕн ныхӕстӕ ӕрхъуыды кӕнын ӕмдзӕвгӕтӕ мӕсӕсти музыкӕ сӕвӕрын аранжировкӕтӕ скӕнын торчын тамырханимӕ абон дӕр ма фыссӕм зарджытӕ се мбӕхсон ныртӕккӕ амырханимӕ цӕттӕ кӕнӕм зарӕг

Уырдӕм цӕттӕ кӕнӕм. Ома, уӕддӕр сфӕлдыстадон куыст кӕныс, фӕлӕ сӕ сценӕйы нӕ зарыс, фылдӕр дӕ зарджытӕ кӕм фехъусӕн ис? Радиойы, ӕвӕццӕгӕн, нӕ? Радиомӕ сӕ ну иу дӕр нӕ фӕлӕ арвитынц афтӕ искуы иу. Ами та фӕфыссынц этой тыххӕй мӕнӕ. Ер махмӕ куыд у мӕнӕ Ирыстоны куыддӕр ирон ӕвзагыл стандартный фыст кӕнынц. Мады тыххӕй, фыды тыххӕй, бинонты тыххӕй, уарзондзинад, хъӕбатырдзинад тыххӕй. Фӕлӕ афтӕ куы ахъуыды кӕна, ер ис, например, мӕ юзагмӕ сапожникы тыххӕй. Мӕ йӕ мидис райхӕлдтон, Йе нкъарӕнтӕ, ну, уарзон дзӕнӕты тыххӕй, фӕлӕ йе рахӕмтӕ йедтӕ, мӕнӕ сыхӕгты, лӕппуты тыххӕй афыссын афтӕ, ну, ахӕм сӕрызӕ хуызы. Ома, царды цӕуыл ӕмбӕлыс? О, сыхӕгты тыххӕй дӕр мӕ. Кӕнӕ та дзы исты мидис ӕмӕ хъӕп куыд уа зарӕджы, ахӕмтӕ уарзыс, нӕ? Ӕз уарзын афтӕ фыссын. Мӕнӕ мӕхӕдӕг йӕ куыд уынын, дуне куыд у, искӕмӕ нӕ кӕсын, куыд фыссын, цы зарӕг нӕ фыста, цы тынгдӕр хъусыртӕккӕ кӕмӕ фылдӕр хъусынц, афтӕ мӕ нӕ фӕнды. Мӕнӕ мӕхи куыд фӕнды афтӕ. Куыд ӕй уынын, йӕ мидис куыд у, йӕ сурӕт куыд у. Ну, мӕхи цӕстӕнгас, мӕхи хъуыдымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ кӕд, миййаг, демӕ бирӕтӕ сты ивзӕрдион ӕмӕ уымӕн сты уарзон зарӕггӕнӕг бирӕтӕн? Ма мын арӕх фӕзӕгъынц, нал дӕм зарыс, мӕ зӕгъын, нӕ зӕгъын. Зӕн артисттӕ бирӕ сты, зӕгъын, заргӕ бирӕ кӕнынц, зӕгъын. Уымӕ цы алкӕмӕн дӕр хи хъусӕг и, уымӕ зӕгъын, ис, фӕлӕ Ӕрдӕбон гыццыл дзуапп радтай мӕ дарддӕры фарстайӕн, фӕлӕ мӕ уӕддӕр фӕбӕлвырддӕр кӕнын фӕнды. Афтӕ зӕгъыс, ома зарджытӕ иу иннӕйы хуызӕн сты, нӕ? Ӕппӕтӕй фылдӕр та цӕмӕ рамӕсты вӕййыс, эстрадӕмӕ куы фӕхъусыс, куы фӕкӕсыс, уӕд? Нӕхи бынӕттон ирон эстрадӕмӕ зарӕггӕнджытӕм. Фыццаджыдӕр зӕгъдзынӕн, уыйас музыкант дӕр мост нӕ дӕн, фӕлӕ фыццаджыдӕр зӕгъдзынӕн афтӕ, махӕн нӕ ирон музыкӕ тынг сымхӕццӕ ис. Нӕ схӕгты бирӕ сӕ уарзын. Дзӕбӕх ӕй цӕрӕт иу дӕр, фӕлӕ алкӕмӕн йӕхи культурӕйы алы бинон дӕр йӕхӕдӕг хъуамӕ цӕра, йӕхи хабӕрттӕ кӕна. Ӕмӕ иннӕмӕй йеддӕмӕ ис ӕмӕ носы миниуджытӕ, ну, музыкӕ кой кӕны. Йӕ хицӕндзинад бахъахъхъӕна? Нӕ музыкӕ сси кӕм кӕсгонимӕ хӕццӕ, кӕм сӕ сӕнагимӕ хӕццӕ, кӕм афтӕ куыддӕр тетты

Дӕ адӕмы намыс фен, ӕмӕ дӕ хъарат иуылдӕр, уыцы хабар. Мӕстыйыл-мӕ гӕсгӕ ӕркӕс, байхъус музыкӕмӕ дӕр. Мӕнӕ кӕмӕ сты уым мӕрдты ма нӕ схъӕрзӕд. Баллаевӕй дӕр зӕгъын, Суановӕй дӕр зӕгъын, Елхъанӕй дӕр зӕгъын, Кулаевӕй. Бирӕтӕ. Ма сӕм байхъус, куыд зарыдысты, цы мелоди кӕдз уыдис. Мӕ цӕмӕй сафӕм нӕхи аивад, нӕхи уыцы хал? Уыимӕ ма бирӕтӕ афтӕ нӕ фӕзӕгъынц, ома ирон музыкӕ хицӕн кӕны иннӕтӕй. У уӕздандӕр, фӕлмӕндӕр. Мах та ныр цӕмӕдӕр райдтам цӕрдӕг зарджытӕ кӕнын, нӕ фылдӕр. Нӕ зӕгъӕм, кӕрӕдзимӕ гӕсгӕ кӕнынц афтӕ. Кӕрӕдзимӕ гӕсгӕ. Кӕсӕм, афтӕ кӕсӕм, уа цӕрдӕг куы уа, уӕд уыдзӕнис бирӕ популярныйдӕр. О.

Ирон ӕгӕвты никуы арӕзта, вообще ирон уарзондзинад. Хъуамӕ уа уӕздандзинад, хъуамӕ дзы уыдаид ӕгъдаудзинад уыцы хабары. Махӕн вообще ирон адӕм алхатт уымӕй фидыдтой йӕ уӕздандзинадӕй. Йе ркӕд сценӕйы дӕ арӕх нал фенӕм, уӕддӕр ӕй куыд зонын, афтӕмӕй сфӕлдыстади дӕхи нӕ айстай. Кусыс сывӕллӕттимӕ дӕр, нӕ? Уыдоны дӕр ахуыр кӕныс зарыныл. Ӕмӕ уый куыд уайы, дӕуӕн цы нӕ бантыст, уыцы мондӕгтӕ сывӕллӕттӕй исыс, ууыл сӕ ахуыр кӕныс, цӕмӕй дӕхицӕй хуыздӕр уой ӕмӕ дарддӕр ацӕуой? Ӕви

мӕхи сӕ гуӕдзӕгдӕр куа, уӕд мӕнӕ мӕ цард цуан. Уӕдӕй сӕ тхӕй тухӕн кодтон нӕхъӕн цард. Мӕ тхӕй хъумӕ алчидӕр кӕса, ӕз дӕр ӕмӕ кӕстӕртӕ мӕнӕ джызӕлы аивады хӕдзар кӕимӕ кусын, уыдон ӕрмӕст зарынӕ снахуыр кӕнын. Афтӕ ныхас дӕр фӕкӕнӕм, фӕхъусынц мӕм царды тыххӕй. Ирӕфтӕ зӕгъы нӕ гъдау, фӕлӕ уыцы ныхас уыйасӕй фӕхост алӕрги, гъдау, гъдауджын, гъдауджын. Мӕм нал фӕндӕгты дзурын, цард дын хай фӕныхас кӕнӕм. Цард куыд у, хабӕртты звӕй. Мӕ уыдон дӕр, о, мӕнӕ куыд ме мбӕлтты афтӕ вӕййынц. Ӕртӕгӕгӕн кълас, фӕндзӕм кълас, уӕдӕм къласмӕ мемӕ сбадынц афтӕ мӕ фӕфӕрсынц мӕ сӕхимӕ раргом кӕнынц сӕ ныхӕстӕ ӕз семӕ фӕныхас кӕн се взагӕй О, йой ма базонын фӕндыди, сӕхи ӕргомӕй дарынц ӕви нӕ ӕмӕ дзуапп радтай, ӕмӕ йӕ сывӕллон рӕзгӕ уыдуны, ныртӕккӕйы уыцы кары сывӕллӕттӕ цы сӕ тыхсын кӕны, цы фӕфӕрсынц, цы сӕм кӕсы цымыдисаг? Цӕмӕй дӕ фӕрсынц? Я дын куы зӕгъон, ӕртӕккӕ симӕ зын ныхас кӕнон у. Мӕн ацы телефонты тыххӕй. Йе мӕнӕ иумӕ цӕттӕ кӕнын зарӕг, иннӕтӕм кӕсынмӕ мын афтӕ. Афтӕ-афтӕ кӕнынц телефонты, ныр ницы уынынц. Мӕнӕ бамбарынц нӕ. Фӕлӕ вӕй афтӕ на телефонӕй куы вӕййынц. Цал фӕныхас кӕнын, се рсхвӕлӕттӕ. Мӕнӕ мӕ подругӕ афтӕ загъта, мӕс куыд куыд бакӕнон, или иннӕ фӕзӕгъ афтӕ: ме рдхуардимӕ фӕсӕддӕн мӕ дзӕбӕх уыдыстӕм, ныхӕстӕ кӕнӕм, мӕнӕ ӕртыккаг куы рбазынди, уӕд дӕм йӕ былтӕм акъуырдта. Мӕ мӕс не фембарын кӕнын, цард куыд у, ӕмӕ адӕм ӕддӕр адӕм сты мӕ дзы. кӕм вӕййы къӕбдзӕссыгдӕр, кӕм дзы вӕййы куыд зӕгъон, уырыссагау. Хӕдзӕстуарзондзинад, нӕ? Ну, уӕддӕр адӕм. Мӕнӕ мӕй куыд у зӕгъӕн, иуырдыгӕй уынӕ мӕ иуылдӕр. Алы хатт дӕр ӕрмӕст иу фарс. Фӕлӕ фалаг фарсчы ничи уыны. Адӕмӕг дӕр йӕ хабӕртты мидӕг афтӕ ӕмбӕхсы, йӕхӕдӕг ӕмбары, чи нӕ хъӕуы равдисынмӕ. уӕддӕр кӕмдӕр зӕдтӕ разынынц мӕ сӕ фембарын кӕнын сывӕллӕттӕн зӕгъын царды мидӕгзӕн бирӕ хабӕрттӕ уыдзӕнис хорзӕ дӕр ӕвзӕрӕ дӕр мӕ зӕгъын ӕгӕр уӕхи ма рисин кӕнут хъуымӕзӕг гыцъыл уӕд уӕзбындӕр ӕмӕ ахъуыды кӕнат фыццаг куы та зӕгъынц фӕрсӕгау авд хатт ахъуыды кӕн иухатт алкӕзӕг абар мудрость мудрость мӕйы ӕмӕ ӕргомдзинады кой скодтай ӕмӕ йӕ зонын цавӕр адӕймаг дӕ уый фӕлӕ ды дӕхи дӕхӕдӕг та цы зӕгъис дӕхӕдӕг ӕргом адӕймаг дӕ ӕви фылдӕр хатт фӕлтау мӕ дзыхыл ныххӕцынӕн ницы зӕгъдзынӕн афтӕ бакӕныс фӕлтау мӕ дзыхыл ныххӕцынӕн ницы зӕгъдзынӕн афтӕ мӕ уый фӕстаг хатт иу

Фӕкӕсын, цы адӕмыхатт сты, кӕимӕ бадын. Вӕййы афтӕ ӕмӕ лӕг тыхстӕй бадын цыдӕр ныхасы ппардзӕн ис. Ер кӕм горӕты, кӕм маршруткӕйы, кӕм дуканийы. Ме млӕмбынӕг бакӕс нӕ цӕсгоммӕ, ну ӕвзӕр адӕймаг нӕ, фӕлӕ вот бинонты ми дӕр дӕр сӕппар ныхас. Мӕ хъомыл мӕхи фӕстӕмӕ куыдзау ныццӕвон. Ахуыд ын йӕ ныхас ын хъазыд ӕмӕ азилын. Мӕ ӕвиппайды цыма дзы ицыдис, ам дӕр дӕ фӕриссы, уымӕн дӕр уым дӕ фӕриссы, мӕнмӕ гӕсгӕ. Смотря цы уавӕры бахауай. Царды зонд, зӕгъгӕ, банкъардтон, адӕймагыл азтӕ куы цӕуынц, афтӕ цавӕрдӕр хъуыдытӕ тыхджындӕр кӕнынц, нӕ? Йе р цы зонд райста йӕхицӕн цардӕй, уый. Йе рды ныртӕккӕ сӕйрагдӕр цавӕр хъуыдыйыл хӕсты? Йе рмӕ нӕ царды зонд банкъардтон, зӕгъгӕ? Исты ын ахӕм? Йе р

Стыр ахӕм мидӕгӕй. Мӕ мын фӕфӕндым афтӕ, цӕмӕй айхъусой адӕм дӕр. Фыссын ахӕм дӕр, йемӕ нӕ йӕ нарты кадджыты мӕнӕ сӕрмӕхсӕртӕгы тыххӕй. Мӕ мӕнӕ бӕлас куы хъахъхъӕдтой сӕрмӕхсӕртӕгмӕ, цъиу куы фехстой, машинкуалӕ Дзерассӕйы машинкуалыгъди доны бынмӕ. Ну, донбеттӕрчик нӕ уыдис. Омӕ уый тыххӕй от иуылдӕр скодтон стихотворной формӕ. Ӕмӕ дзы кадӕг скодтон. Мӕм нӕ афтӕ лӕууы. Мӕ зӕгъын, искӕй куы ссарын, мӕнӕ это чи кӕны анимацитӕ, мультиктӕ. Мӕ зӕгъын, радтон мӕнӕ цӕттӕ материал. Мӕ уымӕ гӕсгӕ мӕнӕ уыцы это нывтӕ. Мӕ дзы где-то иу астын уыд цӕуы. мультипликацион каналы, уыцы кадӕг. Мӕ мӕ фӕндӕвты, цӕмӕй мультипликацимӕ мын уыцы кадӕгмӕ гӕсгӕ ӕндзӕвгӕ музыкӕйы ӕвӕрд не ис. Мӕзӕн искӕмӕн радти мӕзӕн, сараздзысты. Ме равдисӕг телевизор азмӕ феной, уымӕ мӕ уыдон нӕ фыдӕлтӕ сты. Науи дӕр тӕккӕ куы акӕсӕд, уым дӕр алантӕ сты, ам дӕр алантӕ сты, уыдон дӕр сӕ алантӕ сты, иуыл дӕр алырдыгӕй. Ма лӕгӕн кӕддӕр зӕвӕйы. Ме равдис сӕгӕдӕр куыд у, уый, мӕнӕ иминӕ дӕумӕ куыд у? Нӕ зон, most ма исти уыцы алантӕ йеддӕм хаудис племятӕм, нӕ зон, фӕлӕ ими не равдис, мӕнӕ куыд уыныс, ме зӕ куыд ӕдын афтӕ. Мӕ фӕнды мӕ кӕстӕртӕ уӕвы, мӕ цӕмӕй фены мӕ кӕстӕртӕ. Ма нӕ кӕстӕртӕ иуылдӕр. Ӕмӕ ныр ды цы кӕстӕртимӕ кусыс, уыдонӕн дӕр уый цымыдисаг у, ӕви ӕрмӕстдӕр уый дӕхи хицӕн хъуыдытӕ сты? Мӕхи хъуыдытӕ сты уыдон. Иузӕрдион дыл ничи у, кӕимӕ фӕныхӕстӕ кӕныс, кӕмӕн сӕ радзурыс, никӕй бафӕнды иумӕ ӕмгуыст кӕнын ӕмӕ уыцы куыст дарддӕр куыд акӕнат? Ӕз никӕй зонын ахӕмты. Йе мӕлӕт мӕ кӕстӕртӕй зӕгъин, фӕлӕ уыдон хъыгагӕн скъола дӕр ӕцӕгӕд нӕ ахуыр кӕнынц нард кадджыты. Не зонын,

Ма сын загътон, зӕгъ, уӕ мадӕлтӕ фыдӕлтимӕ куӕд, уӕдӕ мӕ ацӕуы то лӕ горӕт Чермӕмӕ, зӕгъын, лӕууынц этӕ скульптурӕтӕ, лӕууынц, ма зӕ не базонут, чи се кӕсы, уый. Уым зӕниуылдӕр сты конд. Нартыкӕчытӕм гӕсгӕ. Ой мӕ, стӕй ма мӕм цы именно мӕхи хъуыдыйӕ. Иуафон мӕнӕ зӕй куы рацыдис. О. Ӕз куы бахаудтӕн Хъӕрмӕдоны, ну, бирӕтӕ хъуыды кӕнынц. Куы дзы бахаудтӕн, уӕд уый фӕстӕ агуырдтон мӕхи, мӕхимӕ куыд ӕркӕсон. Лӕг куыддӕр базгъӕлӕнтӕ ис. фӕтарстӕн, стӕй мын загътой мӕнӕ дӕ бӕрзӕйы опухоль. Мӕ загътон, сержан фӕцис мӕ просто уппӕты дӕр зӕгъын, нырма чи хъусы, чи ма хъусы бирӕтӕ дӕр рынчынтӕ вӕййынц, дзӕбӕхат иу дӕрат, фӕлӕ тӕрсын нӕ хъӕуы. Уымӕн ӕмӕ лӕг куы тӕрса, уӕд ӕй

Йӕ ныфс цыдӕр фӕвӕййы. Уӕлӕуыл. Фӕлӕ ды тых ссардтай. Уӕлӕуыл цӕргӕ ничи баззадис. Алкӕмӕ дӕр ис рӕстӕг, ам йӕхи равдисынмӕ дӕр, стӕй фӕзӕгъынц, чи фӕзӕгъы, нӕ зон, фӕлӕ ацардтӕ, дӕ кӕстӕртӕ баззад ӕз аца, зӕгъгӕ. уыцы бынаты. Фӕлӕ цалынмӕ цӕрын уӕд, мӕ мӕхи тыххӕй цы зӕгъын, мӕнӕ куы фӕтарстӕн, малы фарс мӕ бинонтӕ мӕ сфӕлддӕр ма гыцъыл уыдысты. Мӕ зӕгъын, ныр уыдон дӕр куыд ныууадзон, зӕгъын, ныр тӕккӕ зӕгъын, мӕхи куы ауадзон. Мӕ зӕгъын, Цӕй, мӕ бон сӕ суа, зӕгъӕн. Куыддӕр та архайын хъӕуы, фӕлӕ нӕ зыдтон, цӕмӕй райдайон, уый. Ме мӕ зӕрдӕ ӕрбалӕуыд арӕх цӕуй зӕгъынӕш, мӕнӕ кӕмдӕр нӕ федтон хърихъупп, хӕфс аныхъуырдта. Ӕмӕ ма хӕфсӕн йӕ къӕхтӕ афтӕ ныххӕбӕц кодта йӕ дзыхӕй, йӕ бырынкъӕй. Ӕмӕ мӕнӕ йӕ къухтӕ кӕуылдӕр раластой, йӕ хурхыл афтӕ ныххӕрзис. Мӕ дзы фыст и «Никогда не сдавайся». Бахатыр кӕн. Мӕ уый дӕр хорз фӕлӕуд дӕр лӕг йӕхи барыл куы вӕййы уыцы хабар, уыцы тыхстдзинад. Уӕдӕ ницуал фендавы. Мӕ Амырханимӕ, Торчынты Амырханимӕ Мӕскуымӕ уацты мӕ мануальной терапийӕ дзырдтытӕ. Ӕмӕ-иу метройы фӕбадтӕн. Зымӕгонмӕ метройы хъарм вӕййы. Ма ма дӕм дыууӕрдӕм кӕнӕ сӕрдӕм дӕмӕ чи кӕны. Мӕ дзы киосктӕ уыди, мӕ дзы иу хатт мӕ размӕ бахаудта чиныг, ахӕм лыстӕг брошюркӕ. Мӕ дзы фыст уыдис китайский гимнастикӕ, Тай Цзи Цуань. Ме райстон афтӕ, кӕсынӕй райдыдтон. Мӕ дзы ссардтон, цы мӕ хъуыди, уый, ӕппӕты разӕй. Уыди дзы йӕ философи. Мӕнӕ кӕд хъуыды кӕныс уыцы знаг, мӕнӕ иньянь, мӕнӕ Урсмӕсау. Мӕ йӕ кӕсын райдыдтон, йӕ формулировкӕ афтӕ уыдис. При взаимодействии двух противоположностей порождается вечная гармония жизни. Мы же как-то корынчын нӕ тыхсын, мы же хъуамӕ обязательно и фӕстӕ уа хордзинад. Ома же кӕд хур скӕсы, уӕд обязательно фӕстӕмӕ ӕрбады. Кӕд зӕн иу къахӕй санчъех акӕнын, уӕд цӕмӕй размӕ цӕуон, цӕмӕй цӕрон дыккаг санчъех кӕнын хъӕуы. Мы зын мӕ дзы уыцы инӕнмӕ гӕсгӕ зӕгъын, ома адӕймаг дыууӕ дих, дыууӕ фарстайы хуызӕттӕ сты. И та сылгоймагмӕ нӕлгоймаг Сӕ дыууӕ фӕрцы цард гуыры дарддӕр. Итажӕны зӕхх ӕмӕ зӕн арв. Кӕд та зӕн бӕласӕн йе рдӕг зӕххы, йе рдӕг арвыл. Ома йӕ философимӕ гӕсгӕ ме кӕсын райдтон энергетикӕ цы у, куыд ӕй кӕнын хъӕуы, упражнениетӕ. Мӕ-иу сбадтӕн хӕдзары, мӕ-иу фӕлвӕрстон мӕ бар иуылдӕр цӕмӕй Ӕрдон уа. Афтӕ расслабиться. Ме нӕмад ис, мӕ та уым фысцод иу ӕмӕ иу фондз минуты бафӕраз иу ран бадынӕй, мӕнӕ стен цонды рӕдзӕнис. Ме сбадтӕн цӕстӕ бахгӕдтон мӕ мӕ къухтӕм кӕсын, мӕ къӕхтӕм афтӕ, ну, сӕрапхъуыды мидӕгӕй. Иу фондз дӕс минуты раз дыгӕццӕгӕн иу ран бадгӕ афтӕ, ну, фӕлӕгӕдӕр кодтон. Фӕлӕ буар ныддури куыддӕр, нал ӕмбӕрстон. Къухтӕ, къӕхтӕ Мӕ йыл фембӕрстон, что фенцон мын ис. Уыцы тыхстдзинад иу нал уыдис. Ну, кӕм нервытӕ кӕнысы. Мемӕ змӕлын дӕр нал фӕндыдис, афтӕ бадтӕн. Ӕнӕзмӕлгӕйӕ. Мӕ бинонты размӕ кодтой, алчи хи куыстӕ кӕны, ӕз диваныл бадын. Йемӕ афтӕмӕйты куыддӕрты гыццыл мӕхи кӕмдӕр сахстон, фӕхастӕн мӕхиуыл. Уыйас тӕрсгӕ дӕр нал кодтон. Мӕйо афтӕ ацыдтӕн быдырмӕ, джызӕлы быдыртӕ бирӕ ис, бӕлӕстӕ бирӕ и. Мӕ бӕлас бын сбадтӕн, фыццаг-иу фӕрӕзбац кодтон, мӕ бон цас уыдис. Ме сбадтӕн бӕласы бын. Мӕ-иу афтӕ мӕхимидӕг куы ацыдтӕн, ну, кӕддӕр уыди афтӕ мӕ фынӕй дӕр адӕн, бадгӕ бадын. Фӕлӕ бады мӕ, буары сабыр ис, уыцы тыхстдзинад ма истӕй фарс кӕддӕр нӕ мӕмыдис. Мӕ мӕхимӕ хъуыды кӕнӕм ӕз ӕн? Бӕласмӕ ныхас кӕнон, ды ра- цы цӕзӕн дзы рауаид. Мӕ кӕмдӕр арф мӕхи мидӕг дӕн мӕ, мӕ фарсмӕ бӕлас кӕсгӕм нӕ кӕны, фӕлӕ ӕмбарынӕй мӕ фарсмӕ кӕй ис. Мӕ мӕ афтӕ мӕ сӕр, мӕ сӕрызондӕй афтӕ куыддӕр агурын йӕ буар, йӕ уд. Мӕ фӕрсын, Зӕндыл мӕхи банцой кӕнон. Ма мӕ фӕрсы, ныхас кӕнӕм, ма мӕ фӕрсы цӕмӕ. Ӕмӕ зӕм кӕд зӕм фенцондӕр уаид. Ӕмӕ дам де взӕр удӕн тынг тынг тӕрсыс. Ӕмӕ зӕм мӕхи мӕт нӕ кӕныс, зӕгъ мын цот бирӕ ис, ӕмӕ дам уыдон зӕгъын, чи къахыл слӕм кӕнын хъӕуы, зӕгъ мын чи фӕкӕса уенӕй, зӕгъ, чи баххуыс кӕна. Уымӕ дам дӕхи ӕрбауадз. Мӕн мӕхи бауагътон афтӕ. Мӕ мӕ хъуыды ӕмӕ йӕ конд куыддӕр цыма баиу сты, афтӕ мӕм кастис. Мӕ афтӕ йӕ билцъыты бынмӕ ацыдтӕн, мӕ хъуыдытӕ зӕхмӕ. Загъта у адӕймагӕн йӕ удӕнцой. Ме ӕмбӕрстон, бынмӕ афтази, мӕ зӕхх куыддӕр мӕнӕ сасир уылты куыд у, афтӕ бӕтӕхдзинад мын куыддӕр айста. Мӕ фӕстӕмӕ сыгъдӕгӕй ссыдис.

цы у, уӕд. Уыты, дам, йӕ хъуыды у. Ма, дам, хъуыды фӕкӕнӕм, ма, дам, ӕвзӕгтӕ, дам, кӕрдӕг, сыфтӕртӕ. Мӕ афтӕ ферох ми уыд, кӕм дӕн, цы дӕн, мӕ иу сахат, дыууӕртӕ сахат афтӕ фӕбадтӕн. Йе кӕд исти касти дардӕй загъта, та дӕ луз кусы, зӕгъгӕ. Фӕлӕ мӕн уыдонмӕт нӕ уыдис, ӕз мӕхимӕт кодтон. Йемӕ афтӕ сахуыр дӕн, мӕ иу. Нӕхи ӕрбацыдтӕн, афтӕ къуырийӕ къуыримӕ куыддӕр фӕфидардӕр дӕн.

ома мӕхи тох кодтон. Ӕмӕ цас хӕстӕдӕр цыдтӕн мӕлмӕрдтӕм, уый ас-фӕлдӕр гӕртгӕрт кодтон, тарстӕн. Стӕй бацыдтӕн мӕрдты дуар размӕ, уӕлмӕрдты кӕмӕ сдӕн, ӕрлӕудтӕн, афтӕ разылдтӕн, ӕмӕ стыл мӕ бон цы у, цы цъӕх ас нӕ кодтон, зӕгъын. Сымахсӕн мардӕстут, ӕз гӕстӕн, мӕнӕн сымах мӕ цы хъуыддаг и?

Мӕлӕты ныхӕстӕ мӕмӕ дызӕрдыггаг кӕсынц ӕмӕ уӕд кӕд уыцы темӕйыл дарддӕр дзурӕм, уӕд афтӕ цӕмӕн вӕййы, ӕмӕ иу чидӕр бирӕ рӕстӕг фӕтухитӕ кӕны, иннӕ та уайтагъддӕр. Фӕлӕ уый гыццыл дӕрдтыл ахӕцыдыстӕм. Ӕрдӕбон афтӕ загътай, ома цот мын бирӕ и, ӕмӕ мӕ фӕндыди, цӕмӕй сӕ къӕхтыл ыслӕууой. Цау дын сты, Валеры? Ӕртӕ чызджы, иу лӕппу ӕмӕ дыууӕ кӕстӕры кӕстӕр. Хӕрзаг сыл цин кӕныс, не? Бынтон гыццылтыл. Бабумӕ дед у. О, ӕмӕ ды уыдонмӕ куы фӕкӕсыс, уӕд цӕуыл ахъуыды кӕныс, цавӕр бӕллицтӕм вӕййы, цӕмӕй дӕ кӕстӕртӕ цы феной? Фыццаджыдӕр, иу лӕм мемӕ уыдзысты разы, хӕст ма уӕд. Дыккаджы мӕ фӕнды, цӕмӕй нӕ бӕстӕ йӕ къахыл слӕууа. Зонын ӕй тӕккӕ куыд зын у адӕмӕн дӕр, стӕй бауырнӕдтон, нӕ хицауадӕн дӕр ӕнцондӕр нӕу, ӕппӕты сӕрыл чи лӕууы, уымӕн дӕр ӕнцондӕр нӕу гыццыл политикӕ кой дӕр кӕнын. Зӕгъын, Америкӕ дӕр, Европӕ дӕр иннӕ санкцитӕ нӕ фӕкодтой, мӕ уыйас нӕ цӕуы оборот хца, мӕ зын нын у Куыддӕр бафӕразын хъӕуы, мӕ фӕкӕсын мӕ цотмӕ фӕхъуыды кӕнын, зӕгъын. Бӕргӕ мӕ фӕнды, цӕмӕй алчи дзӕбӕхӕй байрӕза нӕ низӕй, мӕ царды фӕндаг ссара. экономикон зындзинӕдты тыххӕй загътай, ӕмӕ мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд, растдӕр зӕгъгӕйӕ та мын ӕй дӕхӕдӕг схъӕр кодтай, ома фӕстаг рӕстӕг амӕлттӕ кӕнын райдыдтай ӕмӕ дӕм фӕзынд гыццыл дзулфыцӕнӕй схонӕн ис, нӕ? Дӕ бинойнагимӕ кӕнут дзул. ӕнхъизӕнӕй ӕнӕ дрожӕй. Ӕмӕ мӕ бафӕрсын фӕндыди, ӕрмӕст мӕ ма фӕхӕрам у. Уый цӕмӕ гӕсгӕ фӕзынди ахӕм хъуыды, экономикон зындзинӕдты тыххӕй, ома амӕлттӕ кӕнын хъӕуы, ӕви адӕймагӕн кӕцыдӕр афон йе нӕниздзинад кӕй фӕцуды ӕмӕ йыл дарддӕр хъуыды кӕнын кӕй хъӕуы ӕмӕ хуыздӕр хӕринӕгтӕ, ӕвзаргӕ хӕринӕгтӕ кӕнын кӕй хъӕуы, уымӕ гӕсгӕ. Гъер мӕ бинойнаг куыд адӕймаг у, цыдӕр кӕрдӕджытӕ сӕ баиу кӕны, чайытӕ, бирӕ кӕрдӕджытӕ, цыдӕр китайские хӕринӕгтӕ, корейскийтӕ, мӕ чызджытӕ дӕр цы фунчозӕтӕ мӕ зӕрдитӕ ходынц. Мӕ сынӕ сынӕ скӕнынц, в общем, за здоровье, питание его. Ӕмӕ мын ацы дзулы хабар Иу афӕдзы бӕрц ӕй фӕкъахта. Кой ха афтӕ, куы мӕн ахӕм ссад, ахӕм ссад и. Мӕ куыддӕртӕ, куыддӕртӕ нахъхъӕн афӕдз уый куыста кодта. Ӕхсӕвыбоны мӕ тӕ сфыхта, нӕ рауади, куыддӕртӕ. Стӕй иу афон рауади, гьеруыцы дзул мах нӕхӕдӕг хӕрӕм изӕй ӕртӕ азы бӕрц. Ӕнхъизӕнӕй мах дзул не лхӕнӕм. Мен дзырдтон, зӕгъын, дӕ хорзӕхӕй, ӕмӕ бавналӕм ӕз ӕн дзы исты бизнес саразӕм. Тӕккӕ зӕгъын, иуыл дӕр бизнес кой кӕнынц. Ӕмӕ зӕгъын, адӕмӕн дӕр пайда уыдзӕнис, махӕн дӕр, зӕгъын, фӕрӕзтӕ фӕфылдӕр уыдзысты. Тем более, зӕгъын, ӕр чындзӕхсӕвты кусынмӕ нал фӕнды, ну, музыканттӕ дӕр зонынц ӕй кафеты, чындзӕхсӕвты, кӕмӕн куыдебоны къӕбӕр кусы. Ацы бизнес та уӕддӕр сӕрттам город дӕр, бынӕттӕ, джызӕл дӕр, ма цы ой кӕнут, не? О, нӕ къӕбӕр, къӕбӕр, нӕ къӕбӕр фаг кусӕм, куыд фӕзӕнц афтӕ. Ома фылдӕр экономикон зындзинӕдты тыххӕй нӕ, цӕмӕй адӕймаг гыццыл йӕ къух фӕрогдӕр уа.

Йе рдӕ фӕндыди дзулфыцӕн байгом кӕнын ӕмӕ дын сӕххӕсти. Йе рмӕ уымӕй уӕлдай истӕуыл хъуыды кӕныс? Исты ма дӕ фӕндид? Бӕллиц мӕм цы бӕллиц и? Тынг мӕ фӕнды, йе р мӕнӕ нӕ кӕстӕр фӕлтӕры цӕгатӕ куыд рафӕлтӕрой. Мӕ нӕ аивады рдӕм куыд фездӕхой фӕстӕмӕ, уый мӕ тынг фӕнды. Мӕ бӕллиц у, именно мӕхицӕн мӕ бӕллиц ницы ис. Истӕмӕй рахъаст кӕнин цӕрын адӕмӕн бузныг, Хуыцауӕн фыццаджыдӕр бузныг, фӕкастысты мӕм дӕс азы размӕ. Арвыстой мӕ Германимӕ, ӕхцам нӕ ӕртымбыл кодтой, операци мын скодтой. Малы къахдзӕф дӕр мын вдыстой

Асимон сӕ бахӕрдзысты, сӕ скӕндзысты дзаумӕтты. Ма мӕ фӕрынчынад алчидӕр тӕрс йӕхи йӕ бинойнагӕн. бинонт. Ма Йӕ туг йе стӕг нӕ? о, мӕ лӕхъхъомӕй лыстӕг ма кӕс, ӕмӕ нӕ уым ӕм афтӕ бакаст, иу мын афтӕ загъта. Ды дӕхсӕн цы заммӕ хъавыс, дӕ удӕн, хьюман дӕр зӕгъ. Стӕй дӕ хуылфы къуымы саудзинад ма уа. Дӕ хуылфы саудзинад куы уа, уӕд фыццаджыдӕр дӕу хӕры. Искӕй дӕ хӕр, фӕлӕ дӕ уый эмоционгӕ дӕ нӕ бакӕндзӕнис, фӕлӕ ды дӕхи мардзынӕ, бахӕрдзынӕ. Мӕт куы фӕзӕнс, ныххатыр нӕ кӕн. Валерий, ӕрды царды бирӕ цыдӕртӕ федтай, бавзӕрстай. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, дӕ бон уӕндонӕй зӕгъын у цард хорзыл.

Фӕлӕ ды дӕр банкъардтай, нӕ? Адӕймаг мӕлӕты ӕмӕ цӕрыны арӕнтыл куы уа, уӕд царды ад хуыздӕр. Мӕлӕты къал куы лӕууай ӕмӕ стӕй гыццыл дзы дӕхи куы айсӕрдыгӕй ма куы акӕсай, ды алыфарсӕй зӕгъдзынӕ, ёлки-палки, ай мӕнӕн цы у, фер уыдон цы сты мӕнӕ айраз. Ӕндӕр цӕстӕй акӕс адӕймаг дунемӕ дӕр. Аивӕхи. О. Стӕй йын раздӕр зынаргъ цы уыди, ома мул кӕй, уый йӕм афтӕ кадджындӕр нал фӕкӕсы, ӕвӕццӕгӕн. Йӕ зӕрдиагӕй зӕгъӕм, мӕнӕн афтӕ у сӕкӕддӕр. Дуне мӕ разы уынын ӕмӕ нӕ Хуыцауӕн бузныг зӕгъын, цӕстӕй кӕй уынын, уыцы рӕсугъддзинӕдтӕ, бӕлӕсты, арв, цъӕх, сырх, Фындзӕй кӕй ӕмбарын тӕфтӕ, дидинӕж тӕф, мӕ дзулы тӕф. Мӕ хъустӕ кӕй хъусын, рӕсугъд зарӕг, мӕ бинонты ныхас, адӕмы ныхас, къахӕй кӕй цӕуын зӕххыл, зӕхмӕ кӕй балӕвар кодта, йе рцыхъуаг ын ис. Ницы. Уымӕн та Хуыцауӕн бузныг, не? Хуыцауӕн бузныг. Йе рдӕзарджытӕ куы рхъуыды кӕнӕм, Валерӕ, уӕд сӕ нӕмттӕ цы ныртӕккӕ нӕ дзурдзынӕн, уымӕн ӕмӕ дзы кӕйдӕр айрох кӕндзынӕн ӕмӕ чи зоны фӕхӕрам уыдзысты адӕм. Фӕлӕ мӕ цы бафӕрсын фӕндыди, схонӕн сӕ ис автобиографион. Йе ргыцыл раздӕр афтӕ загътай, ома, мӕхи зӕрдӕмӕ цы цӕуы, ӕз дӕр мӕ зарджыты уый тыххӕй фыссын, уый ӕвдисын. Цард алывӕрсыг уыны ӕмӕ адӕймаджы зӕрдӕмӕ алыхуызон фӕзындтӕ ӕмӕ ма цавӕрдӕр цаутӕ цӕуынц. Йе мӕнӕн адӕм цы зарджытӕ зонынц, уыдон сты фыст сӕ фылдӕр иу дӕр Торчын Тамырханы фыст сты. Бӕгтвӕзӕнс алы фыссӕг дӕр йӕ удыхай бавӕры йӕ уацмысы. Йӕ роман гӕсгӕ зӕгъӕн Еудумке зарын, ум гыццыл зындӕрхуызон дӕн. Просто зараг ахӕмӕд ис. Фӕлӕ мӕнӕн та мӕ удахаст гыццылдӕрхуызон у. Ну, ис ирон, мӕнӕ цӕргӕсы зараг, хайтайт лӕппутӕ. Ӕз дӕр дзы мӕхи уынын. Фӕлӕ уӕддӕр гыццылдӕрхуызон дӕн, ӕз мӕхӕдӕг. Мӕ дӕхӕдӕг та цавӕртӕ уыд? Нӕ бамбарын кӕнон. Автозарӕн хуымӕтӕг дӕр дӕн, фӕлӕ ёсазарты дӕр хуымӕтӕг сты. Куыддӕр куыд зӕгъон, более бытовой или Стыр ныхӕсты дзы къаддӕр и, нӕ? Ма куыддӕриддӕр дӕн. Нӕ нын зӕгъын мӕ зӕрдӕ тыххӕй сты, мӕнӕ ӕнӕуи та дӕхи тыхджын адӕймагыл нымайыс йӕ рафтӕ куы акӕсай фӕстӕмӕ тыхджын мӕхи куыд хонын ӕрмӕстдӕр афтӕ мӕхи куы бабар кӕнон мӕнӕ ӕрдзыл дунейыл уӕд тыхджын у мадӕн мӕхи бабар кӕнон мӕхӕдӕг нӕ ӕвӕццӕгӕн уымӕн ӕмӕ куы фӕсестӕн операцимӕ, уӕддӕр ӕнцонӕй. Фӕласынц мӕ, загътой мын, чи зоны дӕ къахыл нал слӕвай, загътой, йӕ бон у мӕ нараздӕ хӕрдгӕ дӕр, афтӕ дӕр мын загътой. Фӕлӕ мехам ӕнцон не ацыдтӕн, нӕ заргӕ дӕр машинӕ кодтон, куы мӕ фӕсевӕрстой уӕд. Мӕ Иры фӕсивӕд ӕмӕ мемӕ аз ис ардыгӕй Дойаты Мурат. Уый дӕр йӕхимӕ дынджыр хӕстӕ райста. Афтӕ искӕй быр нӕ бацу. Фӕстӕмӕ куыдӕй ссыдаин, цудаин, нӕ зыдта ничи. Мӕ йӕ сӕрамон бирӕтӕ кӕ Германийы, йӕ бинонтимӕ кусгӕ баззадис. Ӕмӕ дзӕбӕхӕй цӕрӕд. Стыр бузныг ныл. Ма ныззарыдыстӕм, ныфсджын ӕ ацыдтӕн. Уый дӕр демӕ афтӕмӕй? Жары дома. Ну, уӕдӕ куы мӕ ластой, уӕд мӕ фарсмӕ ацыди мӕ камерӕмӕ иста, куыд зарыдтӕн, хъырдыдтам мын. Мӕ немецӕгтӕ фӕрсынц, мадам, почему домой он запел? Мадам, это наши предки Аланы. Когда нас смерть шли только с песнями. Мадам, это Не, с какой методикой ты операции идешь? Ну... Ныфсытӕ бавӕрдтой, ne? дӕр. Валера, ды джызӕйлаг лӕппу. Джызӕлы цӕрджытӕ та кӕддӕриддӕр кафынмӕ, зарынмӕ дӕр дӕсны уыдысты, ничи сӕ амбулдзӕн. Фӕлӕ ма джызӕйлӕгтӕн сӕ кой айхъуыст куыд уӕздан хӕдӕфсарм, ӕгъдауджын, хиуылхӕцгӕ адӕмыл, стӕй Хӕцӕнгарз сисын куы бахъӕуа, уӕд сӕ фыдӕлты кад нӕ фӕчъизи кӕндзынӕ, кӕндзысты. Ды уыдӕттӕ кӕддӕриддӕр дӕ зӕрдыл дарыс, ӕмӕ сӕрыстыр дӕ, уыцы хъӕу кӕй райгуырдтӕ, уымӕй? Куы нӕ дӕн сӕрыстыр. Сахат нын уыди фӕдӕттӕг горӕтмӕ дӕр рацӕуын, ӕндӕр хъӕумӕ дӕр. Ёй, мӕй нӕ фарста уыди, мӕм нӕ мӕ дзыхӕй айстай? Нӕ ацыдтӕн. Нӕ ацыдтӕн, нӕ мӕ фӕнды. Нӕхи хъӕу

Бирӕ зил. Ме рхъӕууынгтыл куы фӕцӕйцӕуыс, афтӕ куы афӕлгӕсыс дардыл, быдыртыл, уыгӕрдӕнтыл, уӕд цӕуыл ахъуыды кӕныс? Ахъуыды кӕнын, ортӕ чан цыбырон кӕд айсысты быдырӕй. Лӕггӕнинаг фарстатӕ дӕр дзы бирӕ ис. Уый тыххӕй ӕз зарӕг нӕ фыстон. Ме рауадзын, фӕлӕ махмӕ куыд у нӕ зонын нӕ информационный канал тырмӕст ӕмӕ нӕ хорздзинадыл официал. Ну, это раст ног, конечно. Разы нӕ дӕн демон, критикӕ дӕр нӕма рахвайы. Ма мӕм ис зарджытӕ, ис ма мӕнӕ нӕ быдырты тыххӕй, мусоры тыххӕй, нӕ хъом нӕ хъомтӕ кӕм хизой, нӕ фос уидзынӕй, Мӕ хъус афтӕ зӕгъын, цомӕ дам кӕд гӕнӕттӕм мах дӕр хсӕрбӕсты бензин дӕтдзыстӕм, зӕгъгӕ. Омайыр афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ ӕрдзимӕ, цӕрӕгойтимӕ ӕмӕ зайӕгойтимӕ дӕ бон у ныхас кӕнын. Ӕмӕ афтӕ иунӕгӕй куы аззайут ныр, дӕхимӕ рцыдтӕ сдзӕбӕхтӕ, табу Хуыцауӕн ӕмӕ адӕмӕн чи баххуыс кодта, уыдонӕн. Ныр иунӕгӕй куы аззайыс ӕрдзы хъӕбысы, уӕд та цӕуыл фӕныхӕстӕ кӕныс? Цы фӕфӕрсыс?

фылдӕр бацӕуын йӕ хъӕбысмӕ ӕрдз. Уый поэмӕ Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ адӕмы ӕмӕ ӕрдзы хсӕн бастдзинад афтӕ фидар цӕуынӕуал у? Йӕ зӕгъӕм раздӕр куыд уыди афтӕ? Дард ныхас у, фӕлӕ бирӕ афтӕ цыбырӕй куыд зӕгъон. Уыцы телефонтӕй, уыцы гаджеттӕй уӕ фындзтӕ сисут. Мӕ уафтӕ кӕсут ӕбуалы фарс. фенотӕй бӕлас цӕмӕ змӕлы, цӕмӕ дымгӕ кӕны. Ам къахынц постоянно, стӕй ма цы иуылдӕр сты мӕтмӕ сагъӕсыл. Куыд бакусон, бирӕ кӕмӕй у, ноджы фылдӕр хъӕуы. Нӕ зӕгъын, кӕддӕр масты фӕдыл цӕуы. Мӕстӕ нал февдӕлынц хабӕрттӕм. Ӕрдз куыд уыд, афтӕ у. Куыд уыдис сӕдӕ азы размӕ, так ӕддӕр афтӕ у. Адӕмивӕнд сӕхи ӕрдзаххос ницы. Ӕрдзӕх ницы мӕйфта, мӕнӕ сафынцӕй завод йеддӕм дӕр ницы. Гер кӕд зондыл, хъуыдытыл ныхас кӕнын райдыдта, уӕд уӕлазмы цы фӕцардтӕ, искӕй кӕнӕ исты ныхӕстӕ дӕ зӕрдыл бадардтай ӕмӕ сӕ ӕдзухдӕр хъуыды кӕй кӕныс, ӕмӕ дын ӕй зӕгъӕм, Урсӕгау дивиз у, фӕдзӕхсты хуызӕн чи сты. Къоста Дӕхицӕн царды нысан кӕй Къоста ныхӕстӕ, лӕппуйы рӕдег дӕ вӕйӕвзӕр, фыццаджыдӕр. Ома, куы фӕрӕдийай, уӕд дӕх иумӕ сраст кӕндзынӕ, нӕ уыцы ныхӕстӕй? Ома мӕ мӕнӕ фӕсивӕд ӕртӕккӕ се ппӕт пӕдӕр и хӕдтулджыты. Ӕмӕ сӕм кӕсай, фӕцӕс афтӕ фӕкӕсы, ома уыдонмӕ фыдбылыз дард лӕууы. Ӕмӕ мын афтӕ машинӕ иуырдӕм, иннӕрдӕм, стӕй кӕрӕдзийы ныхӕстӕ барынц. Мӕнӕ хуымӕтӕг ныхас тыххӕй. Кӕрӕдзимӕ фӕвӕййынц, мӕнӕ марӕм ӕрцӕуынц кӕрӕдзимӕ амынмӕ. Ӕппындӕр кӕрӕдзийӕ ныфӕразынц, мӕнӕ исчи фӕбара, уый дӕр дзы нӕй.

Тынг нӕ фӕндид, цӕмӕй дзы ма уа бирӕ президенттӕ. Мӕ иу ӕфты ма уыдис йӕ мускултӕ. Ӕз дӕр тыхджындӕр дӕн, ӕз дӕр тыхджындӕр дӕн, мӕ уыцы хӕцӕнгӕрзтӕ, цӕмӕй мауал бахъӕуой макӕй. Зӕхх тынг бирӕ ис. Лӕг афтӕ куы фӕтӕха хӕдтӕхӕгыл. Уӕд бамӕ фӕкӕсын Мӕскуыйӕ рахуыдтӕн мӕ быдыртӕ, быдыртӕ, быдыртӕ, быдыртӕ. Нӕ там бакӕси город мӕ Дзӕуджыхъӕумӕ. Пробкӕтӕ, пробкӕтӕ, машинӕтӕ, пробкӕтӕ. Бакӕс-ма, нас мӕнӕ хъанурейдр афтӕ, мӕзгуытау афтӕ сфӕйы. Фӕлӕ зӕхх бирӕ ис, мӕ мӕ фӕнды, цӕмӕй зӕхх уа сабыр. Еу бӕстӕ дӕр ма ссуд, фалӕ кӕрӕдзик бамбари кой, уой никуз ӕмӕмӕ гӕсгӕ. Фал имӕ бӕллиццо. Цӕмӕй сбадон мӕ бинонтимӕ, ацон Китаймӕ дӕр, фенон уоци диссӕгтӕ, Индимӕ дӕр ацӕуон, ӕнӕтыхст народӕй, цӕмӕй фӕрӕзтӕ дӕр фӕккӕной. Афтӕ мӕ фӕнды. Бӕргӕ хорз бӕллиц уаид. Стӕй... Фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай а зӕххыл цӕры хорз адӕймаг Сохъырты Валери. Кӕм ма зӕрмӕ. Хорз адӕймаг. Уымӕн та дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы?

мӕ бӕстӕйӕн. Фӕнды мӕ, цӕмӕй ӕнӕхъӕн дуне дӕр зоной, цы адӕм стӕм, кӕцӕй разы стӕм, нӕ фыдӕлтӕ чи уыдысты, мӕнӕн цы гъдӕуттӕ уыдис. Емӕ амӕй размӕ нӕм уыдис уазӕгуат мӕскуыйаг. Мӕ куы цыд уӕд кӕугӕ кодта. Мӕ зӕн цӕуыл кӕсӕм, мӕнӕ зӕн, куыд нуфауӕд пуск рӕстӕг бадтӕй урсу. Куы федтам, мадам, сымахмӕ, дам, хистӕртӕ куыд аргъ кӕнынц, мадам, уӕдӕм уӕ фӕсивӕдтӕм сбӕздӕны сты. Кӕугӕ кодта сӕ гӕдын зӕгъын. Уырнӕм. Мадам, ӕрцӕудзӕн фӕстӕмӕ. Мӕм ныхсызгон вӕййы. Мӕ фӕнды мӕ, цӕмӕй уыцы хабӕртты фылдӕр зоной дунеты. Гыццыл адӕм сты ӕмӕ нымйас нӕ зонынц. Сӕ цӕрӕнбон бирӕ мӕнӕ Ирыстоны ирӕтты чи чи фехъусын кодта. Гергиты Валерик, Кучиты Юрик,

цӕмӕй улӕфын, цы кусынц, зӕгъгӕ. Тынг мӕ фӕнды уый. Дӕ ныхӕстӕ зӕрдӕйыл ӕмбӕлынц, Валерик. Ӕмӕ мӕ тынг фӕнды, цӕмӕй сыххӕст уай. Хуыцау зӕгъӕд. Иумӕ тырндзыстӕм уымӕн, Хуыцау зӕгъӕд. цӕмӕй нӕ фӕндтӕ иуылдӕр сыххӕст уой ӕмӕ. Ерна программӕйы кӕронбӕттӕн та, Валерӕ, мах нӕ уазджытӕн кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвӕрттӕ. Дӕгъӕлтӕ. Фыццаджыдӕр уымӕн, ӕмӕ ацы программӕйы агурӕм, кӕимӕ ныхас кӕнӕм, уый зӕрдӕмӕ фӕндаг. Ӕмӕ нын бантыст, мӕмӕ гӕсгӕ, абон дӕ зӕрдӕйы дуар байгом кӕнын ӕмӕ нын ӕнӕсусӕгӕй радзырдтай, дӕ зӕрдӕйы цы ис, Цӕуыл мӕт кӕныс, цӕуыл цин кӕныс, цӕуыл сагъӕс кӕныс, цӕмӕ тырныс, цавӕр бӕллицтӕ ис, дӕ зӕрдӕйы арфы цы хъуыдытӕ ис, уыдон дын рабон раргом кодтай ӕмӕ дын уый тыххӕй бузныг. Ӕвӕццӕгӕн ацы дӕгъӕл руаджы уыди. Уымӕй уӕлдай ма мӕнмӕ гӕсгӕ дӕгъӕл у тынг цымыдисаг дзаума, уымӕн ӕмӕ дзы ис байгом кӕнӕн дӕр. сӕхгӕнӕн дӕр. Ӕмӕ миййаг искуы макуы уыд афтӕ, фӕлӕ миййаг ӕрхӕндӕг зӕрдӕйы ахасты бахаудтӕ. Диуах кӕуы цы дуар, куыннӕ дӕ хъыгдарой уыцы хъуыдытӕ. Уымӕй уӕлдай ма ацы дӕгъӕлмӕ ис ӕгӕрон тых. Мах дзы бауагътам нӕ уарзондзинад ӕмӕ йӕ йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц рог, ӕнцон. лӕгъз ӕмӕ ӕнӕфыд былыз ӕмӕ дын ӕй мах зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. ӕхсызгонӕй йӕ айс. Мӕ риуӕй дӕр зынон. Уый мын тынг ӕхсызгон у. Бузныг. Бузныг, Валера. Уӕлдай бузныг та дын, Валер, уый тыххӕй, ӕмӕ рӕстӕг ссардтай, ӕрбацыд, де нкъарӕнтӕ раргом кодтай. Ӕргомӕй аныхас кодтай, ӕмӕ уый та кӕддӕриддӕр вӕййы ӕхсызгон ӕмӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ. Ӕз ӕй зонын, цӕстуарзон, ӕнӕхин ӕмӕ зӕрдӕхӕлар адӕймаг дӕ. Ермайы иу хатт базыдтой се ппӕт дӕр, чи нӕм каст, уыдон. Бузныг дӕн. Дӕ фӕндӕгтӕ дӕхи фӕндиаг, Фыццаджыдӕр та ӕнӕнниз у. На телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, абон нӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Сохъырты Валери.